Okuwçy, student bolup gelen oglan, Efirde oturan wagtym, Aý, agam, men seni utýan-da, men seň eliňe berýän ätdim-ow, köşeş diýýän-ow, näme, özüňe gel diýdim. Soň geldik häzir. Menem diýýän, seret, sagat ikä çenli açyk diýýän. Nirde şo sagat ikä çenli açjak bolýan, bolanok. Bu näme diýdi bilýäňmi? Dur, agam diýdi, töläýin diýdi, açylýar diýdi. Meň özüm Amerikada bolup, ýöne, wah-y diýýär, a şoň ýaly bir zat-da. Men şokda otyryn-ow, ýagny, töleýär, açylýar, girýäň. Sistema gaty bet-ow. Men özüm haýran galypdym şu wagt. Serýozno ýany fake edip aýdamokdyryn. Häzir ýöne uly gepleme näme diýipdirler men her gezegem aýtýan Ahmet nany uly diýişje ýöne gepi uly gepleme diýipdirler kerkiller. Özem bara dawntawnyň ortasynda şäheriň ortasynda goýupdyrlar aýnaly panoramaly içiniň görnüşine seredip sistemajygy eý. Hudaýewa gaty gowudan we bir hili sistemany gowja edipdirler gelýäň rezerwasiýaňy onlaýn etdiň girdiň içine bet sistema aýda Ahmet açalymaý seň bilen şuň ýaly bir ýer biz açsak hökman tutulmaz bilýäňmi Caspian Oriental Rugs diýýär eee Ine gyryz girdik içine işgär ýok osweşenýesi gowy ýagtylygyňa serediňä nämä gelen ýalak näme şo maşyn detail etýälera wrap zat edip goýan bolýara türkmenistanda keramika zat bilýäňmi şoň ýaljak bir nämä gelen ýaly sistemasyna gaty açyk özüňe göwnüň ýetýä dämi toşna ýakynda elindede nemesinem getiripdirou raketini getiripdir hany gel ana başlaýas.

Ahmet Ganem Meredowa garşy Nawruzjan. Easy oýunlar bular. Ha? Bu. Ma. Gelen onda başlaly. Wagt ýitirmäne muň bilen. Boldy mende bala. Gyzýasmy birinje? Bo. Tapawudy ýok bo. Ma. Ay oýnaber, oýnaber. Sen gowy jaýlanýar ekende. Bu onça aýlanana oňa serede. Oňa serede aýlanşyna. Ba. Karoçi men bahanam ba, muň elinde hakyky butterfly näme eken, raketka eken. Bolay men ara gyzman oynayacak sen bilen erkek yalı oynayalım bilmeli bir birimizi ona ne bilemizde. Başlaya sonda. Hadi bismillah. Bir. İki bir. Üç bir. Üç iki. Ha, üç üç. Berdim ha, iki tane şu ödümüm. Dört üç. Beş üç.

Dokuz dört. Yok. Dokuz beş. Dokuz altı. Geçmedi. On altı. Menden mi? Menden. Boldu gel. Bruno. Geçmedi. İki no. Ah, üç no. Ah! Ters köşe. Üç bir. Evet, dört no. Of, aylan yara katar bet. Beş no.

Ey, deger öýtmedim da, daway. Kino. Bir. Oňa serede aylan ayşyny. Bir bir. Ha! İki bir. İki iki. Set. Üçki. Dört iki. Aldım. Beş iki. Aý! Ters aýlanda. Bäş üç. Hä. Bäş üç. Alty üç. Yedi üç. Set. Yedi üç. Sekiz üç.

Ay ay ay ay. Bildim hemen. Buna. Bir bir. Bir bir. İki bir. İki, üç bir mi? Dört bir.

Hay, sekiz yedi. Almadım ben şuna. Ay, buna değil yatı da. Okey, sekiz, sekiz. Ziyan yok, ziyan yok. Bak. Dokuz, sekiz. On sekiz. Ah, nah. Yes, üç ki. Olur ol.

Ýene de ýalňyş tarap etýän üçge. Bu näme? Üç üç. Ey! Dört üç. Ay! Beş üç. Olmadı. Altı üç.

Sekiz aş. Degme de. Dokuz aş. Dokuz beş, dokuz altı. Ah. Dokuz yedi. İyi. Dokuz sekiz.

Yes, iki iki. Ey, yapma yo. Üç iki. Şol gitme de benden. Üç üç. Dört üç.

Sekiz. On sekiz. On dokuz. Ay, vapşe karışmadım. Nice. Normal. Huh bolda gel Ahmet oýnajakma. Karoçe Federasiýada oýnan üçin berdim de soň hazir Türkmenistan Federasiýasy bilen utduk diýsek bir hili bolar ýani köçedäki oýnan oýunçy bilen. Gowy oýun bolda gyzykly oýun bolda. Çagyran üçin sag bol Azat. Aa. Şeýdip blogumyzy jemläli. Good game. Ýani gowy da gowy adamlar ýetişdirýär ekeni Federasiýa. Utup bilmedim. Maloçik. Malodes. Daway habarlaşas adamlar gijä drak at.